a khensa ku va mi pfulele channel ya matimba ya manoni mali loko youtube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana la ku vulavula hi mhaka ya ku nhunguvani yi tirha ku endla yini or loko va ku ku na mhamba a mutini swi va swi kha swi tirha ku endla yini loko ni vulavula hi mhamba ku na leswiya swa ku. Mina loko ni kuma ku ni lava ku endla business ro karhi business leriya ra mina ivi ni fika ni chela fole ka va le hansi ni kombela ni ku vakokwani ni kume nyana business hi leri ni lava ku ta ku business leriwani ri ni nghenisela mali ni ta kota ku hlayisa ndyangu ni hlayisa na vana ni hlayisa na nsati or ni hlayisa na vatswari ivi va ni tela vakokwani va ku hayi famba i ya xava minceka ya timbuti na mapalu. i tirhisa swona i khingela swona kumbe i veka swona laha ka business leriya mi kuma ku a ni yangi ni le n'angeni kwalano a ni yangi ni ya ni ya dlaya munhu or ni tirhisa tingati ta vanhu ku ta va ku ri ku ta va ku ri yona mhamba ya mina ya business ra mina loko mi languta na vanhu van'wani lava nga na mathekisi swi ta n'wi tela a milorhweni vakokwani va ku thekisi ya wena yin'wana na yin'wana a yi vi yi ri na miceka. Taxi ya wena yin'wana na yin'wana a yi make sure ku loko wena i xava taxi namuntlha i fika i va byela va le hansi ku hayi vakokwani ni xave taxi ni lava ta ku business ra mina ri kota ku kula taxi yin'wana na yin'wana loko a yi xava munhu liya ya ku yi ya ku te ta ku phahliwini loko a xava be car kumbe a xava bazi kumbe a xava lori or a xava movha sweswo sweswo because of what i timhamba leti ti nga ta va ti khome ti khome business ra yena ivi hi ya ka va hi ya ka lava va nga na tihomu. lava va nga na tihomu mi kuma ku na ya ni fika ni chela fole a gandzelweni ni fika ni ku ha vakokwani ni xave tihomu timbirhi hi leti hi nga ku ta ku tihomu letiwani ku va tona ti endlaka ku ti tswala ku xivala xi kota ku andza ta kota ku ti hanyisa tihomu letiya timbirhi ti ta tswala loko ti tswala ivi xivala xi tala ivi ku fika nkarhi mi kuma ku xivala lexiya xi tele ivi vakokwani ni ya va byela ni ku ha vakokwani ni lava ku ta ku tihomu letiya timbirhi letiya ni nga sungula hi tona xivala ni ti xavisa kumbe ni endla ntirho laha kaya ku vitaniwa maxaka ku ta ku ta dyiwa nyama ku tsakiwa ivi swi va tano loko swi ve tano ni ta teka yin'wani homu futhi kwalaya xivaleni ku va yona yi nga ta va yi khome xivala ende loko yi khome xivala lexi a ni zanga ni ya n'angeni or ni ze ni ya ka muporofeta ku homu liya yi khome xivati ni va ni va byele ni ku hayi ni ta teka homu yin'wana laha ni endla yini ni endla yona yi ni khomela xivati sweswo sweswo mi kuma ku xivala lexiya xi tshama xi tele hi tihomu hi siku kumbe hi n'hweti munhu yaloye i xavisa ten or fifteen wa tihomu vutomi byi ya mahlweni ku hanyiwa na ndyangu wa yena va tshama va tsakile ivi hi suka nakona kwalano hi ya ku hi ya aka lava va nga na ma business va nga na tixopo ni ta fika ni va byela ni ku a ni ti sungulele xiphaza n'wina vakokwani hi lexi. ivi ni xi endla xiphaza lexiya xi ni nghenisela mali ivi ni endla xopo yikulu xopo liya yi kulukumba ku ta va ku ri yona na yona yi nga ta va yi nga ta va yi ri mhamba ya kona xiphaza lexiya na xona lexitsongo xi ta va ku ri swona swi nga ta va xi nga ta va xi ni khomele ndhasikana se xopo letiya ta mina ti tala that's why mi kuma ku van'wanyana loko mo languta etikweni mi kuma ku a tikweni ku ri na vhengele ra khale ro tirha ku pendiwa. ri sasekisiwa a ri se tshama ri kuma ku va ku hayi ku te T_L_B yi ta yi ta dilisa vhengele leriya hikuva munhu luya i kombele ka va le hansi ku ri ni lava business ra mavhengele ku ta va ku ri mhamba ya kona or nhunguvani ya kona yi nga ta va yi khome yi khome business leriya that's why mi kuma ku loko mo languta va ku hayi mufi i famba na swa yena. Ku na leswiya swa ku kuma ku mina na swi tiva ku loko ni xava thekisi, thekisi ta mina ni ya ni ya ti phahlela le egandzelweni. Loko ni tihomu ti ri kona lahaya ni ya ni ya va vikela va le hansi ni ku va le hansi tihomu timbirhi ta xavisiwa laha exivaleni. Ni lava ku kota ku vana va kota ku dya. but mi kuma ku loko no lova ni siya vana vana va mina va nge swi endli sweswo because a va swi tivi ku ha papa a va endlisa ku yini timhaka ta vona ta business ku business ri kota ku famba ko ngheniwa exivaleni loko munhu a ku lava homu yo tekiwa nyuku a famba a ya dlaya sweswo sweswo mi kuma ku se tihomu ti herile exivaleni va ku mufi i fambile na swa yena ma business ma wa va ku mufi i fambile na swa yena mathekisi ma wa va ku mufi i fambile na swa yena. because of what? Munhu wa swilo leswi a khome swilo leswi a ri na nhunguvani, a va a ri na mhamba yo karhi leyi khomaka ma-business lamaya. Ku na swilo swo karhi leswi yena vakokwana va nga n'wi byela vakokwana bebula papa yena emilorhweni or vakokwana wa yena or va papa yena, va ku loko u lava ku ta ku swilo swa wena swi famba, famba i ya xava nceka wa so, i xava na swilo swa so ku swi ta kota ku khomela swi ku khomela business. Se hi swona leswi mi kuma ku loko hi vulavula hi tinhunguvani na timhamba hi va hi kha hi vulavula swona va ta tatisa lava nga ta lava tatisa va ta hunguta lava nga ta lava ku hunguta va ta ndzi tsundzuxa lava nga ta lava ku ndzi tsundzuxa a hi kuriseni rixaka vanhu va ka hina hi tiya ya mahlweni na khensa ku va mi languta chanel ya matimba ya munhu na mali ya ku chikicha na dankie.